Türkiýe Cumhuriyetinde wagtlaýyn ýaşama rugsatnamasy bolmaýan migrantlaryň polisiýa tarapyndan deport etmek üçin tutulmaklyklary gün geçdikçe güýçlenýär. Gynansak-da, ýaşama rugsatnamasy bolmaýan migrantlaryň arasynda biziň türkmen watandaşlarymyz hem ýer alýar. Olaryň köp bölegi häzirki wagtda türk polisiýasy tarapyndan tutulyp, yzyna ugratma merkezlerinde saklanylýar. Yzyna ugratma merkezlerinde ýatan türkmen watandaşlarymyz ne deport edilýär, ne-de Türkiýedäki türkmen konsullygy tarapyndan olaryň halyndan habar alynýar diýip, yzyna ugratma merkezinden çykan Döwlet atly bir watandaşymyz öz başyndan geçirenlerini hem-de içerde ýatan türkmenistanlylaryň agyr we kyn günlerde ýaşaýandyklaryny geçen ýylyň noýabr aýynda tutulyp, ýakyn günlerde boşadylan ildeşlerimiz bize gürrüň berdiler.
Bu sesimizem kaýda alyň biziň. Sesimizem kaýda alyň. Türk biziň Türkmenistandaky ýetgili adamlarymyz eşitsin şuny. Iki müň ýigrimi ikinji ýylyň noýabr aýynyň on sekizine Stambulda türk polisiýasy tarapyndan saklanylyp, Niýde, yzyna ugratma merkezine getirildik. Biz gelenimizde, iki-üç sany türkmen bardy. Ondan soň türkmenleriň sany köpelip başlady. Içerde ýaşaýyş şertleri gaty agyr. Dogry-düzgün ýuwunyp bolmaýar. Ýuwunsaň-da sowuk suwa ýuwunarsyň. Hiç bir zada mümkinçilik berenoklar. Telefonda ýakynlaryň bilen gürleşmek isleseň hiç bir ýagdaýda gürleşmäge rugsat bermeýärler. Gündelik berýän naharlaryny iýer ýaly däl. Bir garnymyz aç, bir garnymyz tok gezýäris. Öz kösenýän ýagdaýymyzy aýtmak üçin türkmen konsullygyna jaň edenimizde telefonlaryna jogap berenoklar. Içerdäki sakçylardan birisi bize Ankaradaky türkmen konsullygynda işgäri diýip Mir Alynyň nomerini berdi we oňa hem jaň edip, Ýa bizi şerden çykaryň, ýa-da deport ediň diýip ýagdaýymyzy düşündirip aýdanymyzda, Ýaraşowyň diýýän sözleri bizi özbaşyndan sowmak boldy we soňabaka bize garşylyklaýyn gygyryp, sögünçli sözlerini ulanyp başlady. Şondan soň Mir Al Ýaraşow biziň halymyzdan habar alyp bize kömek etmekden geçip, biziň telefonymyza jogap bermän başlady we biz bolsa mejbur ýedi aýdan soň alty ýüz dollara adwokat tutup çykmaly bolduk. Ýaw diýdim, sen diýdim, maňa gygyrma beýle diýdim. Men senden sadaja diýdim, syýahat belgimi soraýan diýdim. Hatda diýdim, şu kargo puluňa çenlem ugradylan diýdim, ejem diýdim, aňyrdan ýatyrdy size diýdim. Eje ýedi aýyň içinde ugratmady. Onam bizem awkat tutup şeýdip çykdyk. Alty ýüz dollar pul berdik, karzyna pul aldyk, şeýdip çykdyk. Stambulda Konsoloslyk bir işe ýaranok, Ankaradaky işe ýaranka meň o taýdaky wapşe-de işe ýaranok ekeni. Şunda meselä öň men gaýtmankam bir blogumdaýdym. Şo taýda ýetmiş kişilik şumat ýüz kyrkmy ýüz elli kişi bar diýýär. Hatda metjitlerde-de, ondan soň telewizor görülýän zatlarda-da şumat ýassygam zok diýýär. Ýerlerde-de ýassy istiýär, zallar bile doly diýýär. Görlüp otursa, Türkiýedäki türkmen konsullygydyr ýa-da ilçihanasy hiç bir işe ýaramaýan ekeni. Içerden çykanymyzdan soň, Ýaraşowyň kim boldugyny bilip galdyk. Netijede, ol Türkiýedäki tutulan türkmenlere jogapkär edilip bellenilen ilçihananyň resmi bolmaýan işgäri bolup çykdy diýip, biziň bilen gürleşen ses ýazgylaryny hem habar kanalymyzda paýlaşmagyny isledi. Öňden hem aýdylyp gelnişi ýaly, ýurt içindäki we ýurt daşyndaky türkmenistanlylaryň aladasyny edýän ne hökümet bar, ne-de konsullyk bar. Olaryň hiç birisi halka hyzmat etmekden geçip, türkmen halkynyň kösenmeklikleri üçin, üstüne, has beter, ajy günleri görkezip, halka garşy iş alyp barýandyklaryna göz ýetiren watandaşlarymyzyň sany barha-da köpelýär. Döwlet we ýoldaşynyň hem talaplary yzyna ugratma merkezinde ýatan türkmenlere tiz wagtda eýe çykylmagy boldy.
Şikaýatym şu, şo taýdaky türkmenleri ýa Türkmenistana ugratsynlar gitjek diýenleri ýa-da ýol atsynlar.